Эһэ кулгааҕар мүөт минньигэс үһү диэн кэпсээн тиийбит. Ону истээт, эһэ мүөт булан сиэри тыаны кэрийэ испит. Уол иһэн сур бөрөнү көрсө түспүт. Сур бөрө эһэттэн ыйыппыт: «Убайым, эһэкээн бу ханна бардыҥ?» мүөт минньигэс дэһэллэр ээ ону булан амсайдарбын диэн ойууру кэрийэ сылдьабын минньигэстээн миигин матарыма көстөрө буоллар эмиэ тоҕо матарыахпыный хата барыах баҕай булуохпут Мүөт булан сиэри иккиэ буолан баран испиттэр, арай ол истэхтэринэ үөһэ мүөттээх ыҥырыалар саҥалара дыыгынаан иһиллибит Чуор муҥуутаан ону эһэ иннинэ сур бөрө истибит Тохтоо эрэ ханна эрэ чугас мүөттээх ыҥырыалар бааллар ээ бөрө доҕорун эһэни тохтоппут Иллиэх, ханна саҥарсаллыыр эбитий иккиэн иһиллээн хоройон олорбуттар Үөһэ тиит көндөйүгэр тигээйи уйата баар эбит Онно тигээйилэр дыыгынаһаллар «Истэҕин дуо ити моҥур тэбэлээх мааска саҥарсаллар дии» диэн сур бөрө эһэҕэ ыйа-ыйа кэпсиир «Мин тахсан кэлиэм эрэ» Эһэ кумаалааннаах муҥун төбөлөөх маска ыттан барар Ол тахсан көрбүтэ тиит көндөйүгэр туох эрэ боруоран турар эбит, эһэ ону кыҥастаһа-кыҥастаһа одуулаһа турдаҕына бэһэ аларааттан ыйытар: «Убайкаам, мүөт көстөр дуо?» «Быһыыта баар» Төһө улаханый? Эн төбөҥ саҕа болоххой төгүрүк баа дии Мүөт буолуо ыла оҕус Бөрө тиэтэтэр, эһэм мас көндөйүгэр илин баппаҕайын батары анньарда, тигээйилэр уйаларын тоҕо тардан ылар Тигээйилэр мас көндөйүттэн уйаларын иһиттэн ыһылла тахсаллар да эһэ сирэйин хараҕын сытыы инилэринэн тигэн кутаа уотунан куталлар эһэ ыарыытыттан ыксаан тугу эрэ сиир курдук өрө барыксыйа барыксыйа туох да бокуойа суох икки илин атаҕынан сапсына сапсына сатыыр бөрө ону көрөн кып кыһыл тылын туора түһээри баран итиити тула сүүрэ сылдьар миигин матарымай бэйэҥ соҕотоҕун эрэ сиэн эрэҕин ол тарбычыһа сырыттаҕына эһээ мүччү туттан үөһээттэн сууллан түһэр ол түһэригэр бөрө илин баппаҕайынан кэтэххэ биэрэр Айакка, соҕотоҕун мин булбун мүөппүн, сиэн баран аны бэйэбин кырбыырын хаалбыт дии диэт бөрө доҕорун эһэ борбуйугар ардай аһыытынан түһэр: «Бу туох буоллун, тохтоо!» Эһээ доҕорун бөрөнү буойа сатыыр да, хата, бөрө истиэх эрэ быһыыта суоҕа «Мүөппүн уоран син бараҥҥын» дии-дии эһэни тырыта тыытан барар «Мүөт суох, тигээйи уйата эбит, тохтоо» диэн эһээ өйдөтө сатыыр да, хата, бөрө истибэт Эһэ онтон ыксаан биир титириги булгу тардан ылар уонна бөрөнү курбуулаабытынан барар. Дьэ онтон ыла бөрөлөөх эһэ өлөр өстөөхтүү буолбуттара үһү